Gadyrly media ummanynda çümýän blogerler, aýdymçylar! Üns beriň! Bu gepleşikde birisini kemsitmek maksadymyz ýok. Gepleşikdäki bar keşpler, taslama keşpler. Salam aleýkum. Brat, nare geç otur birden myhman oturady. Gepleşe myhman. Nare geç. Näme gep? Menem myhman çağırdylar gepleşik üçin. Sen çağırdylam gepleşe. Awa gepleşik üçin meni çağırdylar. Ço prodýuser? Başga çüçütden alýan adam ýokmy? Jeýson urup çagyrjakdyk ýöne bimany bir iç gysma gepleşik çykarypdyr şonuň üçin pikirimizi ütgetdik. Hä. Bu pul berdimi tak? Polny summany geçirdi. Oba, berdi berdi. Tamam. Onda Dollarda da. Elbetde. Şo. Başlaýas onda gepleşige. Başlaýas. Sen kim? Nireden? Men Kerem familiýa gerekmi? Ýa at familiýa däl dogry da. Men Kerem Mamedow özüm Türkmenistandan Margalaýt Mary şäherden. Stambulda näme işläp ýörseň? Stambulda okaýan okuwdan daşary ýagny Istambula edil Türkiýada belli bolarys inşallah ýöne şu wagtlykça bu danly moment Istanbulda Ýeni Kapyda Maral Milli Lybaslar Türkmen Organizasion ýany tans gruppasynyň widuşi bir tansçysy, belki görenler bardyr araňyzda, belki eşidenlerňiz bardyr. Ondan daşaram bir hobbi olaram dijeçilik edýän. Onam bilýänsiň, tanaýansyň.

Tiktokçy. Ýok tiktok köp däl. Öň başda çekýädim bu soň interesim gaçdy. Çünki tüweleme fenomenler çykyberda güýçli güýçli. Olary gördüm uje bari tiktoga höwesim gaçdy polnostyu. Ýok jogap ýalňyş. Pitsa bol. Öňküler gygyryp gülsem bolýamy şu taýda. Pitsa bol. Stambulda näme işläp ýörsiň? Stambulda ýaşap baryn. Azat. Işte ýaňky diýşim ýaly, Stambulda tek e, meşhur türkmen organizasion Mara milli waslaryň Maral tans toparynyň e, Glan Viduş tansçy. Biziň stilist gany. Stilist çaralda. Noza stilist çarsaňyzlar.

Aha. Nädäň sebäbini? Aýt ony. Sebäbi Stambulda iň bet stilist saçym oňardy. Aý, sag ol. Stylist. Sag. Şowhun. El sarp durýar şu saýda. Ana görýä. Biz ataýdan mekeşşi. Bolýar. Da. Ýok, men özüm prosta bara seret. Näli? Daşymdan göräýmäne. Bir spakoýny pişir ýonjalyk ýöne içimde göwnüme zat ýok. Gülüp degişmäni gowy görýän. Şoň üçin postoýanna ýylgyryp çykyp örendirin. Näme? Da. Gülküli zat bolsa gülmeli. Bolýamy? Şu näçe manat gazanýaň? E bolanda daway şu zatda sraz jadyr sen näçe manat gazanýaň geçdik. Daway bu zatlar polny täzeden başlaly. Täzeden serýozny menem serýozny bolaýyn gülmän zadymam goýaýyn akuratnyja inteligentni gürleşeli. Bolýa? Bolýa. Taşlasam şonça. Ýene ýanki alakmy? Ha. Dollarda. Evet. Şu tada täze başlaýarys bolýa. Boldy. Täzeden başlaýarys. Boldy. Hemmäňize aleykum dostlar. Täze gepleşigimize täze sanda hoş geldiňiz. Bu gepleşimiziň sanynda Ruski standartyň daşynda, ýagny adanyň daşynda tomaşaçylarymyz bolýar we her tomaşaçy ýekeme-ýeke birje sorag bermäni şansy bolar. Ne daý boh, soň aýdyp mane, iki-iki, üç-üç bolup sorag berýäň, şoppa diýseň. Şeýlelik bilen täze gepleşigiň täze myhmany, hemmäňiz bilýändirsiňiz, toýlarda iň köp tans oýnaýan DJ, ýagny tört ýyldan bäri toýlarda tans oýnap gelýän DJ Kerem Mamedow.

Tomaşaçylarymyzyň eýýäm bilýän soraglaryna ýene bir gezek jogap alýas. Tak şok met meglekana iz alda. Çykar komanasy. Kerem. Onda näme? Başlaýas. Başlaýas. Çaý çaý kuýkan soň bu gepleşikde ofisiant ýok. Ba, diş diş. Aslynda men myhman näme? Okey. Kerem. Saňa geçen gepleşikde hat geldi we sen birden turup gitdiň. Sagja bol. Men bar. Ýa zatda siz düşünýäňizmi işli adamlar ol başgaça bolýar hakykatdanam. Şoň üçin geçen gepleşigiň dowamyny indi suwa çekip otyrsa. Men düşündim garaş sen näme anam ýok berenini. Toşun düşündim. Onda men kastyn zaldarly gelsedim keşke. Indi soraglara geçeli. Kim bilmeýän bolsa Kerim tansçy DJ, Maral Milli Lybaslar organizasyonynda işleýär. A men bolsa fenomen. Öňki ýyl bolsa täze gepleşik açyp, şo gepleşikde adamlaryň ýüzüne seredip prikol tutup başladym. Ilkinji birinji bolup. We w prinsipi men çotki patsan da. Waşe krasawçik, moşnyý. We halkyň arasynda sen kim nireden, face ID mi nos ID,

Doglandan bärimi? Ýaşym üýtgedi. Boýum ösdi. A işte, näme adam telosloženiýasy, özüni alyp barşy, häsiýet, w opşum, hemme tarapdan hemme zat üýtgedi. Doglandan. Köp üýtgedimi? Hawa, gaty köp üýtgedi. Işlediň de. Nähili nirde? Işlediň waşe prinsipi doganyňdan bäri. Şu wagtam işleýän. Tüweleme. Işlemeseň näme ýatan öküz iýim ýok diýä. Işlemedik dişlemez. Işlemeli şoň üçin diňe. Dogry aýdýaň. Ýöne halal işlemeli. Olar ýaly işlemeli. Nähili işlemeli? Yo, nähili? Her hili iş bar. Edýän işiňe görä işlemeli. Peýdaň bolaýjak derejede, ýani peýdaňy görübiljek derejede halal öz deriňi döküp işlemeli. Toý etdiň? Toý zaten biziň türkmen organizasiýasy hep toý edýär. Ýa sen toý etdiň? Ýok, etmedim toý. Toý ede onda.

Tutmagy. Ýok, asman reňkli prosta köýnek geýipsiň, şoňa soraýyn diýdim-de. Ne bu? Patsvet. Oturan sizden yani patsvet ve

Ýedi ýaşyň doldy we seni mekdebe kowdular, ondan soň Stambula kowdular. Prosta fakt. Gullugam etdim-ä. Hä, gullugam etdiň. Hawa. Näçe ýyl gulluk etdiň? Kak obýçny öz Türkmenistanymyzda iki ýyl, iki ýyl hem kak položnyý gulluk etdik. Watanymyza bolan öz borjumyzy ýa ýerine ýetirdik. Sen gulluk etdiňmi? Meniň bilşime görä, sen gündelik işinde işläňok, gijelik işinde işleýäň. Ol gijelik iş, ol hafta soňlary, ýagny hafta soň da diýlişi hepdäň soňy, bäşinji gün, altynjy gün, bazar gün. Olam ýagny hobbim, professiýam diýdim-ä dijeçilik. Klublarda, ýagny gije klubunda dijeçilik bolup işleýän, hawa. Gije işleýän. Gysgaça sen klubda gijesi işleýäň. Aý hawa gijesi işleýäs. Näçe manat gazanýaň gijesi işläp? Aý ol uje işleýän sagadyňa görä gazanýas. Sagadyňa näçe manat? Ota uje geçmeli-le. Garşyňa çykýanlara ýagny gelýän myhmanlara görä işleýäs. Hum. Ýaş garry şoňa seredýäň. Men aslynda öz ýaşyma göräräk hereket edýän. Molodoý sfera, ýagny gençler, ýaşlar üçin men esasy özümi görkezýän we şolar bilen işleşmäne çalyşýan. Sagadyňa näçe dollar alýaň? Edil dollarda hasaplap görmedim. Näme üçin? Türkiýede bolanm üçin türk TL'sinde alýan. Dollarda ýan normal. Edil hasaplap oturmadyk. Ýüz dollar barmy? Ýo, 100 dollar bolsa men o. Günde gije işlejek. Günde gije işlerdim 100 dollardan günlük gazanýan bolsam. Hmm. A tansçy DJ-çilikden näçe manat gazanýaň? Ol uje biz özümiz näme maşgala olarak hereket edýär. O taýda sen tansçy, sen işgär däl. Biziň bir ýagny türkmen organizasion Maral tans topary biz bir maşgala olarak hereket edemsoň, ýagny her kimiň ýagny göwnünden turaýjak bahany alýas. Puly berýär sag bolsunlar. Öz işimizi edýäs, öz işimiz näme üçin ol işem däl uje. Ol meň kärim, bir hünärim. Men şo zatdan çörek iýjek we iýýänem we öz işimi görkezýänem. Oňa görä-de hemme zat belli o taýda ortalykda. Kanagatdan ýasýan. Gündizki işde işlep ýördüňmi? Gündizki işde işledik, hawa. Adam şekilinde ýany, irden sagat sekizde turýaň, meselem, dokuzyň ýaryna işiň başlaýar, agşam alty, ýedä çenli işläp gördük, hawa. Ýöne puly az bolany üçin sen diňe gijesi işläp başladyň. Ýok, men daşyndanam gündizlerinedm işleýäs, gijelerinedm işleýäs. Ýöne, işte, aýdýan ýaly, hobbimi ýöretmek üçin men gijesine esasy köp işleýän. Konkurensiýa köpmi? Barmy wobşe? Şo taý girdik welin konkurensiýa men nähili garşymdaky edil konkurent göremok hiç kimi. Çünki men edýän işimi ýürekden edýän, edýän işimiň soňuna durýan we öz edýän işimi garantiruju ştoby garşymdaky hakykatdanam Ýani bir gezek gördüm ikinji gezegem ýene men islär ýaly edip edýän. Onsoň gapdalym do konkurentler uje konkurent. Düşündiňä sen? Konkurentiň ýok. Men konkurent gözlämegem konkurent. Men konkurentim ýok. Men şolar ýaly edýän arassa. Diňe Stambulda işleýäňmi ýa daşary şäherlere-de çykýaňmy? Başda Stambulda işläp başladym. Ondan Haýsy soň köçesinde aýtmasaň? Ýok, köçe olarak däl-de, bir semt olarak ýa bir raýon olarak. Ha, raýon, raýon işleýän. Ýok, nähilek, Şirin Evler esasy belli bir mekanymyz.

A işleýäň nirde? Işleýän ýerim Şirnewlerde şu wagt täze bir ýer bilen ýagny gije kluby bilen gürleşdik. Indi şo taýlara çykýas her hepdäň bäş, alty bazar güni. A tak ýaňy diýdiňä sa diňe Istanbuldamy işleýäň ýa başga? Istanbulda başladyk özümizi tanatdyk, görkezdik hakykatdanam halkyň söýgüsini gazandyk ýaňy diýýäň ýaşulylar, ýaş kiçiler Ýagny meň deň-duşlarym söýgüsini bir ilgisini aldyk-da, diňe bir Istanbul içinde däl-de, Ankara tarapdan, menä geçen görensiňiz, belki eşidensiňiz, Ankarada Türkmen Täze ýyl partisy boldy. Ana şo taýam çagyrdylar. Hatda nesip bolsa öňümizdäki aý, soňky aýlaram diňe Istanbul pokorýat edemizok ýagny. Diňe Istanbul diýip duramyzok-da, Istanbul dyşynda-da Hudaýa şükür, elimiz kolumyz ýetmäne başlady. Sprosumyz ýagny artýar tüweleme. Malades. Stilist çaralda. Stilist nirde? Owa. No stylist çarala. Daýda, myhmana gara, guradylan erige meňzep otyr. Simpatiçni raý dele. Biz esasan, er myhmanymyz guradylan erige meňzeş olsa, hökman suratda stilist çaryas. Ve stilistiň hem iň betini çaryas. Yo, her çaryýan myhmanyňyz guradylan erige meňzeýän olsa, o başda Abdysamedowa näme üçin çagyrmadyňyz? Sebäbi şo gün No Stylist toýdakdy. Ýagny toý stilisti bolup çykyp gitdi, a biz bolsa ondan rezerw almadyk. Ýagny gepleşmedik-de. Şonuň üçin Guradyna Erik bilen dowam etdik diýen. Aýnan şo ýüz bilen çekdik. Tansdan oýnaýaň. Tans oýnaýas, edýä sag ol. Sen özüň nirden? Marydan. Marydan. Şäheriň özünden. Şu ýerden bir sorag ýüze çykýa. Nirden özbekçe tans oýnama öwrendiň? Horazmçe. Aý sag ol. Ony wara diňe sen nädip şuma gaty köp kişi sorady. Men nähili atam pahyr. Çärjewden bilemok ganda belki bardyr. Belki hakykatdanam tansa bolan söýgim boldugy üçin ýa da bolmasa ganymda bolany üçindir. Çünki meň atam pahyr, ýani atam tarap çärjewli bolany üçin. Hmm. Daş kursatlara gatnamadym. Ýok, şondanam belki owadan bolup biler. Sen bilemok ýöne kuranera, kuranerik diýip dursuň. Agsaklara Hudaýa şükür. Owadanlyk berlipdir tüweleme. Ay DJ çylygy nirde öwrendiň? DJ çylygy ya sen düşünjäň boýunça DJ çylyk prosta flashkada aýdym getirip goýýaň, boldy şon bilen gutardy. Yo, olar ýalak zat däl. Ine men ýöne ony gördüm. Ine sen diýýäňä konkurentleň zat diýýäňä. Hmm. Olana konkurentleňde men gördüm hakykatdan hem. fleşka sokup, bilgisayryň başynda oturyp, ýagny kompýuteriň başynda oturyp-da, aýdym diňip gelýärkä, indiki aýdym goýany gördüm. A tak, men özümi öwmek däl maksadym, toky sluh bolmaly. Ödüjä bolup-da, makinaňy ýa-da şu puldyňy alyp, bilgisaýryňa fleşk, ol olar ýalak däl. Sluhuň bolmaly, tak tutmaly, aýdym ýasap başarmaly, remiks edip başarmaly. Sende barmy sluh? Sluh bar. Hudaýa şükür tanşym hem bar mende. Tanşylaryň hemmesinde sluh bar. Ýok, meselem tanşylarym üç iki görnüşe bölünýär. Meselem biri sluhdan alýar, biri görüp alýar-da, aýny herekede düşürip, aýny zady edip başarýar. Emma käbirleri bar, adamyň yzyndan ýetjek bolup, ýagny meselem men bir hereket edip durun, arkanda durýar meselem podtansowka ýaly. Yzyňdan gaýtalap edýär. O tans tans bolma maksatda. Daşyndan göräýme ýagny waý bul aýlanýar, pyrlanýar ýa bökýär, düşýär olar ýaly zatda. Hemme zadam kyn ýöne ýürekden ýapyşsaň hemme zady alyp çykyp bolýar meselede. Indi bolsa gadyrly tomaşaçylarymyzdan, myhmanlardan soraglar. Birinji sorag. Kerem Mamedow, şu studiýa näle geldiň sen şu ýyl? Men bu studiýa nälelik geldim? Maral motor satýar. Iki müň ýedinji ýylyň R ýigrimi bäş sportiwnyny mawy şu reňkini asma reňk diýdiňä. Şonuň üçin podswet geýdim. Ana şuň asty many şundady. Motorda geldim. Ar 25-de. Ne interesno. Oňa jogap ber. Karoç almak isleýän bolsa habarlaşaň hökman. Başga sorag? Kerem, a, saňa sorag. Täze ýyl nähili geçirdiň? Täze ýyl nähili geçirdim? Täze ýyly ýatdan çykmajak derejede gyzykly, şatlykly, şowhunly geçirdim. Öz ýakyn çevrem bilen ablam, jiglem, doganlarym bilen ýany şolar ýala gatnaşýanam bilen ýany geçirdim. Şolar ýa görýänem bile geçirdim. Sag bolsunlar. Men sorag beremok. O taýda berdiler. Nare. Başga sorag? Kerem kiçikkän näçe ýaşyndady? Kerem kiçikkän näçe ýaşyndady? Ýaşy kiçjikkäm, näçe kiçi ýaşymdadym, şo şo näçe ýaş soralýan bolsa şondadym, kiçjikkäm, kiçjik ýaşymdadym. Okey. Başga? Onat Aýdanow biri. Tamam, ol. Öýlenme. Kerem sen näme üçin köp ýatýaň? Kerem näme şu köp, e, gijelerine köp işleýän. Belki ýadýandyryn. Belki ukuny gowy görýänim üçin köp ýatýandyryn. Klient köp. Agam işler köp. Seniň geljekdäki maksatlaryň? Meň geljekdäki maksatlarym men öz içimde galsyn. Çünki adam öz arzuwyny, hyýalyny, maksadyny daşyna aýtsa bolanok. Men ony özümde göz ýetirdim. Belki hemme kişide, käbir kişilerde bolýandyr. Şonuň üçin men özümde galsyn. Ýöne gelejekde inşallah tanalýan, geljekde inşallah uly-uly wezipeli kärli ýerlerde işläp oturjak bir Nesip bolsa ene-atamy şu näme buýsandyrjak, Watanymy buýsandyrjak bir gurt jigit bolaýyn-da. Nesip bolsa. Namalatka. Şu wa şans üçin ara ibadet, näme golumdan çek goýun. Geljek nirden çyksaň belli däl. Biziň agzalarymyz üçin özüň ýaşan bir maslahatyň. Özümde ýaşan maksatym nähilek? Diňe Kelläň bilen däl, şu taýyňy diňle. Gelejekde şu öňňe maksat goýduňmy, şo maksadyňa ýykylsaňam, düşseňem ýene tur, galdyrjak adam bolmasa-da tur, diňe öňe, diňe öňe. Başga çäre ýok ýene. Düşdüň, ýykyldyňmy, hemme zat ýa. Kynçylyk ýok. Ejizlik bar dünýede. Şonuň üçin diňe öňe mähriban arkadaşlar. Hemmäňizi söýýän. Laýk basyň, kolokolçik. Takýa agza boluň, abone ýokmy olar ýa-da? Hä, kommentariýada haýperlermi, haýterler, heýterlermi olara da maýdala. Aýt. Karoçi. Na o mähriban biziň şu söýgüli, ýany agzalarymyzdan öter ölüp, köýüp Öçüp barýan heýterlerimiz bar. Ýa meň heýterim ýok Hudaýa şükür. Bet welin bet welin heýterlerine degişli. Sizi çok sewiyoruz a. Siz bolmasaňyz biz bolmaýas. Siz biz bilen galyň. Eger wdrug şu gepleşige myhman bolup geljek bolsaňyz Şu instagrama ýazyň bahasyny bilýäňiz. TL mi dollurmy? Dollar. Şo zaman o menden dollar aldyň çünki. Bulardanam dollar. Kursa göre alýaň tammy. Boldy. Şo. Hmm.